כ'האב זוכה געווען צו האבן א שמועס מיט א אינגערמאן, גאר א טיפע שמועס. ס'איז אויסגעקומען ארומצורעדן בנוגע די שווערע נסיונות וואס מענטשן גייען דורך נאך די צו יעצענע זומערדיגע טעג אין שמירת עיניים. די אינגערמאן געט זיך א רוף אן צו מיר און ער זאגט מיר, איך האלט אז ס'איז נישט מעגליך און קיין איינער קען נישט. יא, ער שפילט גוט די געים, קיין איינער קען נישט. ס'איז נישט מעגליך, ער קען נישט. איך קען נישט, וואס בין איך אנדערש ווי א צווייטן? איך בין א נארמאלער מענטש, איך קען נישט און ער קען אויך נישט. ער שפילט, ער שפילט. זאג איך אים, דו ווייסט, דו דערמאנסט מיך א ווערטל, ס'איז געווען אמאל א שיכור וואס די משפחה האט זיך געפירליך געמוטשעט מיט אים, ער האט בושות און כאפעס, יעדן טאג זיך אנגעשיקערט א אלקאהאליק, אט די נעקסט לעוועל ווי מען זאגט, און זיי האבן געזוכט א עצה וויאזוי מען קען רעדן צו אים אביסל ער זאל אויפהערן, מען האט פרובירט אלעס, ס'איז נישט געגאנגען, ווי מען זאגט מ'איז געגאנגען צו אלע פסיכלאגן צו יעדעם איינעם, ס'איז נישט געגאנגען, בקיצור ס'האט נישט אויפגעטון גארנישט, באט טויטע באנקעס, ס'איז איינגעפאלן א גוטע עצה, איין טאג איז געווען גוט שיכור. מען האט אים אנגעכאפט, מען האט אים אריינגעטראגן אין א קלויסטער, מען האט אים אנגעטון גלח'ישע קליידער און מען האט אים אריינגעלייגט אין די בעט פון דעם גלח. ער וועט זיך אויפוועקן, ער וועט זיך טרעפן אין די קלויסטער, דאס איז עס. די בושה וועט אים שוין די מאמע נעקסטע מאל נישט ערטרונקן. שוין, דער שיכור וועקט זיך אויף, ער זעט זיך ארומגענומען מיט צלמים, אנגעטון מיט גלח'ישע קליידער, ער טראכט זיך, איין מינוט, וואס גייט פאר מיט מיר? וואס בין איך? איך בין א גלח? נישט קיין גלח, איך ווייס ווער איך הייס, איך ווייס ווער איך בין, איך קען, איך ווייס ווי איך וואוין, איך האב א משפחה. אבער אפשר נישט, קוק אן, דו גייסט אנגעטון מיט גלח'ישע קליידער. אה, עס קען נישט זיין, עס קען נישט זיין, ביסט נישט קיין גלח. אבער וואס מיינט דאס? וויאזוי קען איך וויסן צו איך בין א גלח צו נישט? ער קוקט זיך אזוי ארום, זעט ער אזא בוק, א גלח, א גלח'ישע בוק. טראכט ער צו זיך אזוי, קען איך עס ליינען בין איך א גלח, קען איך עס נישט ליינען בין איך נישט קיין גלח, איך בין דאך דא אריינגעפאלן. שוין, ער נעמט דעם ביכל, ער קוקט אריין, ער קען נישט, ער קען נישט קיין עברי, ער ווייסט נישט גארנישט. ביסט נישט קיין גלח? זאגט ער, ניין, לכאורה בין איך יא א גלח. וואו ר' אייער האט אנגעטון מעגאלאכישע קליידער. אה איך קען נישט ליינען. קיין געלע קען נישט ליינען. קיין געלע קען נישט ליינען. קיינער קען נישט ליינען. זיי שפילן די געים. זיי קענען אויך נישט. איך בין א געלע און זיי קענען נישט. זאג איך פאר די אינגערמאן. איך וויל דיך עפעס זאגן. עס איז דא אינגעלייט וואס רייסן שטיקער פון זיך. זיי קומען אן. ס'איז זיי זייער שווער. אבער זיי זענען זיך מתגבר. ס'איז דא געלייט וואס איך וואלט געגעבן קוויטלעך, ס'איז דא געלייט וואלט זיך אויפגעשטעלט פאר זיי, זיי זענען די כהן גדול לקדשי קדשים, קיינער ווייסט נישט קיינער זעהט נישט, זיי דרייען זיך ארום ווי איך און דיך אין בית מדרש, זיי דרייען זיי פארן אין די וועגן און אין די שטעגן, און זיי זענען זיך מתגבר, קיינער זעהט נישט קיינער ווייסט נישט ווייל זיי ווילן דינען די באשעפער, זיי ווילן הייליגן זייערע נשמה. יא! פרעגט ער מיך וויאזוי מאכט מען עס? וואס טוט מען דא? וואס איז עס? זאג איך אים קודם כל זאלסטו וויסן ביסט א נארמאלע מענטש, ביסט א נארמאלע מענטש, א רייז שטיקל פון דיך, ביסט זייער א נארמאלע מענטש. און איך זאג אים א פעלערדיגע זאך טייערע צוהערערס, די יאר תקנ ל איז שביעית, שביעית ביינאכט תשפ ה, איך זאג תקנ ל ווי יעדער איינער זאגט, און פלוצלינג בליצט מיר אריין, א קשיא, און צו וועם איך האב עס געזאגט, קיין קיין קיינס נאכנישט געטראכט. אונז ווייסן ס'איז דא צוויי לוחות, לוחות הראשון איז פרשת ישרוי, לוחות השני איז פרשת ואתחנן. ס'איז דא קליינע חילוקים צווישן לוחות הראשון און לוחות השנית. איין באקאנטע חילוק איז, זכור ושמור בדבר אחד נאמרי. פיין. דאך איז דא נאך א מורא'דיגע חידוש א חילוק צווישן ביידע. אין פרשת יתרו הלכות ראשונות שטייט קודם לא שחמט בית רעך האסט נישט גליסטן יענעמס הויז, און נאכן שטייט לא שחמט אשת רעך האסט נישט גליסטן יענעמס פרוי. אין פרשת ואסכנא הלכות השניות שטייט קודם לא שחמט אשת רעך און נאכדעם ולא ששבר בית רעך. ס'איז נישט געליסטן יענעמ'ס הויז. פשט איז ס'דא א שיני אין די סדר. אין ישרא שטייט קודם הויז נאכדעם פרוי און וואס חנה קודם פרוי נאכדעם הויז וואס טוט זיך דא? שי איז מנחם נישט דא קיין צייט צו קוקן. שי איז צופרי האב איך געבלעטערט אין ספרים און ברוך השם איך האב געטראפן די חזקיני הראשון ער רעדט דערפון און ער זאגט א מורא'דיגע זאך. ער זאגט אזוי, לוחות הראשונות איז די ווערטער פונעם אייבערשטן, לוחות השניות איז די ווערטער פון משה רבינו. דער אייבערשטער איז געגאנגען און גערעדט פון די אנשי חכמה, די קלוגע מענטשן, חכמה, שכל. שכל גערעדט? האט א מענטש קודם א הויז, ער איז מישב, און נאכדעם גייט ער חתונה האבן. איז ממילא די סדר פון גליסטן איז אז מען גליסט קודם א הויז ווייל דאס דארף מען קודם האבן, נאכדעם גליסט מען א פרוי ווייל דאס איז די צווייטע זאך וואס מען וויל האבן. פרשת ואסכנן איז די ווערטער פון משה רבינו, ער האט געשריבן די לוחות, און ער איז געווען א מנהיג ישראל, און ער האט געוואוסט פונקטליך וואס גייט פאר ביי מענטשן, ער האט משנה געווען די סדר, ער האט קודם געשריבן כדת כדת הבכירים, וואס קודם גליסטן זיי א פרוי און נאכדעם א הויז, זיי ווייסן נאכנישט גארנישט וואס ווען ווי, די ערשטע זאך איז. א פרוי, ס'גליסט! במילא האט משה רבינו קודם געשריבן לשחם את אשת רעיך נאכן לשסעו את בית רעיך, ווייל די סדר איז אז מענטשן קודם די ערשט זאך גלייך גליסט מען, ס'ציט! דאס איז די סדר פון די בריאה. איז משה רבינו דער מנהיג ישראל האט גערעדט צו דיך זאג איך צו דיר אינגערמאן, ער האט געוויסט פונקטליך וואס גייט פאר ביי יעדעם איינעם, ס'גליסט זיך פאר יעדעם איינעם, די ערשטע זאך קודם איז געב דיך אכטונג לא סחמת אשת רעיך, דאס איז די ערשטע זאך וואס אטאקירט דעם מענטש, ווייל דאס איז געפילען, פרשת ישרוי איז אנשי חכמה, שכל גערעדט, יא, אבער געפילן? ר' שטיקער, כ'האב אמאל געזאגט פאר איינעם, וואס איז די חילוק צווישן שכל און געפיל? וויאזוי ווייס איך וואס קומט פון שכל וואס קומט פון געפיל? זייער פשוט, שכל איז א רואיגע טרוקענע זאך, ער זאגט וואס ער האלט, דאס האלט ער און דאס איז עס. געפילן רייסן שטיקער, ער מאכט קולות און ווארקן מיט די מענטש, ער דרייט איבער די מענטש'ס קישקעס, ווייל ס'איז געפיל. אבער די ריזיגע חילוק איז, אז ס'איז ליידיג. וויאזוי פלעגט מען זאגן? א זאך מאכט קולות און סימן ס'איז ליידיג. האסט א א קוין, א מטבע, און א ליידיגע פושקע, מאכט עס קולות און ברוך ה', ווייל ס'איז ליידיג. א ליידיגע זאך מאכט קולות. א געפיל איז א זאך וואס צעגייט אין א רגע וואס דו ווייסט. די רגע דו ווייסט אז דו ביסט שטערקער פון די געפיל. די רגע דו ווייסט דו ביסט שטערקער פון די געפיל, צעגייט עס ווי א אייז וואס מען כאפט אן אין די הענט און ס'צערינט זיך. מען פארט אין וועג און ס'קומט צו גיין א פייג, א נעפל, מען פארט אריין אין די נעפל, ס'געשעט נישט גארנישט, נישט צו די קאר, נישט צו די מענטש, ווייל ס'איז גארנישט, א ליידיגע זאך, ס'קוקט אויס שרעקעדיג, אבער ס'איז א ליידיגע זאך. יא. געפילן רייסן שטיקער. אבער אונז דארפן וויסן, יעצט אין די זומערדיגע טעג, מען גייט אין די וועגן, מען גייט אין די שטעגן, מען פארט און מען דרייט זיך, שמירת עיניים, ס'איז נישט קיין חילוק וויפיל ס'רייסט, אבער זאלסט וויסן דו האסט די כוחות און דו קענסט. געגאנגען אין בארא פארק אין די גאס זעה איך אויף איינע פון די פאלן א פיקטשער ווי א בחור קוקט אראפ, איך היט מיך די אויגן, ס'איז אזוי וויכטיג, ס'איז אזוי גוט דאס כסדר'דיגע כסדר'דיגע דערמאנונגען פאר די מענטש אז ער זאל זיך דערמאנען אז מען דארף זיך אכטונג געבן אויף די אויגן, ווייל דאס העלפט, ווייל דער געפיל הערט נישט אויף צו רייסן, און כסדר'דיגע דערמאנען. בארואיגט. וואס שטייט אין די הייליגע חינוך? וואס די אייבערשטער געבן די מצוות פון ציצית, פון תפילין, ווייל ער געוויסט אונז זענען אויף די וועלט א ארציות'דיגע וועלט און מ'דארף כסדר'דיגע דערמאנונגען. די ציצית, דו זעסט עס למען תזכרי, אזוי צו קענען מתגבר זיין אויף די זאכן וואס רייסן שטיקער. טייערער צוהערער, א מורא'דיגע מעשה. די הייליגע צאנזער רב איז געזיצן מיט עפעס איינער פון א גדול בישראל ביי זיך אין שטוב און גערעדט, אינמיטן קומט אריין איינער צו צאנזער רב וואס האט נישט גע'שמ'ט אלס גדול בישראל, און צאנזער רב האט זיך אויפגעשטעלט פאר אים און האט אים געזעצט נענטער, ווי ער געזעצט דעם רב, און פאר די רב איז געווען א שטארקע חלישות הדעת, ס'איז געווען א רב אין א קהלה צו וואס, און דא א מענטש וואס מה טיבו, ווען ער איז ארויס געגאנגען יענער, האט דער צאנזער רב זיך אנגערופן פאר די רב, איך האב געזען איר געהאט חלישות הדעת, פארוואס איך האב אים אזוי מכבד געווען, איך וויל אייך עפעס זאגן. מען זעט אז די אייבערשטער האט געגעבן די תורה אויפן בארג סיני, מען זעט אבער אז די בית המקדש איז געבויט געווארן אויף הר המוריה, לכאורה די גרעסטע סגלת האלוקית וואס די וועלט האט נאר געזען, וואס כלל ישראל האט נאר געווען, האט מיטגעהאלטן, איז געווען ביי מעמד הר סיני, אתה ראות לא דעת, ס'האט זיך געעפנט אלע זיבן הימלען, די אייבערשטער איז אראפגעקומען, קולות וברקים, ממש א רב-פעלד, נישט געווען נאך אזא השגלות. לכאורה וואלט די בארג סיני געדארפט זיין די הייליגסטע פלאץ אויפן וועלט. מ'זעהט אבער, במשוך היובל הם יעלה בהר, היינט צוטאגס הר סיני איז גארנישט, ס'איז טרוקן, ס'האט נישט קיין שום קדושה. הר המוריה איז געבויט געווארן אין בית המקדש, און עד היום הזה איז עס הייליג. כד שלשעתא כד שלא עשה דלווי, ס'איז א הייליגע פלאץ. וואס עפעס, מה טיבה פון הר המוריה איבער. בארג סיני, זאגט צאנזער רוף א טרעפליכע זאך, זאגט ער, אויף הר המוריה האט זיך א איד מתגבר געווען אויף זיינע נסיונות און געלאזט שעכטן זיין קינד פארן אייבערשטן, אברהם אבינו איז געווען גרייט צו שעכטן יצחק אבינו פארן אייבערשטן, א פלאץ וואס א מענטש איז זיך מתגבר אויף זיינע נסיונות ווייל ער וויל טון די אייבערשטער'ס רצון, ווערט נתקדש בקדושת בית המקדש קדושת ארץ ישראל. אויפן בארג סיני איז נישט געווען קיין שום נסיונות גארנישט, ס'איז געווען אפענע סגלת אלוקית. אויף הר מוריה איז געווען א נסיון וואס א מענטש איז בייגעשטאנען איז ער איז געווארן הייליג אויף אייביג. רופט זיך אן צאנזער רב, אין נאך א נאמען, מען רעדט דא פון א בארג סיני, פון קדושה, פון תורה, פון מען דארף טאקע געבן כבוד לתורה, האסטו וויסן די איד האט נסיונות יעדן טאג אין זיין לעבן און ער איז זיך מתגבר, ער איז הייליג בקדושת בית המקדש, בקדושת ארץ ישראל האב איך אים מכבד געווען פאר אח א נסיון וואס א מענטש גייט דורך און ער היט זיך אפ ווערט נתקדש בקדושת ארץ ישראל, פארסט אין וועג אויף א הייוועי די געסט דיך אכטונג די קוקסט נישט דיין גאנצע קאר ווערט א קדושת ארץ ישראל אלעס די אלעס א שטיק קדושה. ווייל ווען א מענטש איז זיך מתגבר אויף זיינע נסיונות, ווערט ער הייליג. און גערעכט טאקע, ס'איז א כסדר'דיגע מלחמה, ס'איז נאן ענדינג, ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט. און יעדן טאג ווערן אונז מער און מער נתקדש, מיט דעם וואס מ'געדענקט כסדר אז ווען איך היט מיך אפ ווער איך הייליג. ווערט מען נתקדש בקדושת ארץ ישראל, און דאס געבט אונז כוחות אנצוגיין ווייטער מיט אונזערע נסיונות. כ'האב געהאט די זכי' צו זיין אין אסתר קדיש מירון פאריגע וואך שבת פרשת נשא תשפ ה, איך קום אריין אין די מערה, א איד קוקט מיך אן, פיין, ער געבט מיר שלום עליכם, רופט זיך אן צו מיר אזוי. איר האט אמאל גערעדט אויף גובר, יא? זאג איך, יא, כ'האב יא די זכיה ברוך השם. וויל איך עפעס זאגן, איך פאר אסאך ארום. מ'רעדט פון א איד וואס האט שוין א גרעיע בארד. איך פאר אסאך ארום, דאס איז מיין פרנסה, איך דארף מיך דרייען אין די גאסן, זייער אסאך. כ'האב געהאט שווערע נסיונות מיט שמירת עיניים, שווערע נסיונות מיט שמירת עיניים. פון ווען כ'האב אנגעהויבן צו הערן די גובר, די שירים, יעדן טאג אויף שמירת עיניים, געבט מיך עס כוחות, הונדערטער הונדערטער שמירת עיניים פון די פאריגעס יאר אין די זכות פון גיבור. און טאקע דאס איז די עצה, מען דארף נעמען די עצה פון אייבערשטן, מה תזכרי ועשיתם את כל מצוות השם, כסדר זיך מתגבר זיין, כסדר זוכן חיזוק, וויאזוי מען זאל קענען אפגעבן, און מען זאל קענען מתגבר זיין אויף די שמירת עיניים, דאס געבט אונז כוחות זיך אנצוהאלטן צו ווערן נתקדש בקדושת ארץ ישראל ביי יעדע מאל וואס דו געבסט דיך אכטונג אויף דיינע אויגן, און נישט דווקא שמירת עיניים, יעדע נסיון וואס א מענטש האט, וואס עס זאל נאר זיין, ווערט ער נתקדש בקדושת ארץ ישראל. זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן האבן כוחות עצומות אונז קענען שטארקן צו טון די אייבערשטער'ס רצון. וואכעדיגע סדר פרשת בלותך, שטייט אין די פסוק ביום שמחכם ומועדיכם וראשי חדשיכם, שטייט אין ספרי וועלכע טאג איז עס ביום שמחכם, ווען איז די פרייליכע טאג, זאגט ער זי שבת קודש, זי שבת, ס'דארף נישט טאקע העלפן אז זאל קומען א פרייליכע שבת פאר יעדעם איינעם.